my country pipo una welcome back to my channel today Phyna for the recent podcast wey be say she do she don explain her present relationship with her papa after the Vanguard newspaper saga and also congratulations to Ne-Yo over his new signed deal so neo don get a new endorsement deal today from heroes heroes na beer company brewery abi na wetin dem dey call dem um so dem dey manufacture um beer for there and na big company na big brand so congratulations to him e no easy when i dey tell una talk say Neo no be small person some people dey feel say just because he dey date beauty say dey date her because of money no that boy he come from family wey be say dey a bit comfortable so he's not struggling none of all these big brother naija people wey be say una dey sorry for poor enter big brother house most of them dey get something tangible going on with them before they enter inside big brother house so no look down on any of them So once again, congratulations T and T, una oga don get new endorsement deal. So on top Fina matter, Fina come out come explain the um, scenario, wetin really happened between her and her papa that time. Remember say some um, months ago, Fina papa come out for news, uh, Vanguard newspaper where be say they come dey talk about how Phyna take abandon her family after she collect the um one twenty million wey dem give her, she carry am take escape. So she come dey explain to us say no be wetin really happen be that, say no be everything wey be say the Vanguard newspaper bring out na im be really true because her papa, some of them, the papa no talk about am but Vanguard newspaper add salt and pepper to make the thing sweet, say fine she go admit to us say yes her papa talk some but no be all of them. her papa talk. Her mother explain to am say the truth be say her papa na illiterate, e no go school, so he no really understand wetin e dey do that time. He no understand how social media dey work and all those type of thing wey be say e dey talk dey work. So she say the thing wey really happen be say the that time wey be say dem interview the papa say she and the papa dem dey plan to do something just like a project or something where the papa dey tell her to say see o, see the amount o, see how I want make you do the thing. The girl come tell am to say he no, she no get that kind of money. sey she no go fit do am. Sey so na dat statement wey be sey she talk sey she no fit do am, e come be sey na dat same period of time na im dem come take interview de man wey be sey de man come talk sey Phyna no dey take care of am. Sey de particular thing na roof, sey because she don promise dem sey she go renovate de house wey be sey dem dey stay, all those type of things. Sey so de roof wey be sey de papa want for the house na like five point um nine million so she come dey tell the man say she no get that kind of money say there are there are other cheaper roof wey be say they fit uh, wey she fit afford like three million all those type of thing but the man say no so she come tell them talk say when they ready to roof the house make they let her know because she no fit afford the five million she come stop to dey pick the call come stop to dey pick her parents call na be that thing wey be say talk say she no dey pick her parents call anymore she say the thing come um escalate to the extent say she after that interview, she come stop to dey talk to her parents, she no dey talk to them at all at all again because she was feeling depressed, so she come um but she still dey do things wey be sey she dey do for them, she still dey take care of them but she just stop to dey talk to them, sey but she don forgive everything and um dem dey in good terms now, so make una lis ten to wetin she talk for una sef. clarify some of all those arrangement mm. so that's to say your papa no talk some of all those statements yes. when they talk to your papa yes, na the person wey go dey use by yes, force dey interview am na he cook am. Eh, na he cook because the thing actually annoy me he talk some he yeah, actually said some, some things yeah. but he no talk some things okay. you know me i we, we be a, i be edo girl yeah. i come from house wey be say E get one parable wey um Esako people dey quick talk. They'll say, Ukpele elu ono be aso, ukpele elu ono, ukpele elu ono te aso, ukpele elu ono be okeke ode. That is, the day where I do good one, nobody go hear. The day But when you the day do where I error, go do they will bad one, drag everywhere you. go dey shake. Yes. So, now waiting just really

dey no know dey just believe talk say because you dey township na so dey go dey talk am dey go say you dey township dey feel say because you dey there your life just dey easy money suppose to don dey come out you suppose to don dey throw money up and down like this life no really easy like that oo so make everybody calm down the same way wey be say e hard for you for village na so e hard for people for city as a matter of fact some people wey dey for city dey dey suffer but dey no fit talk by the time wey be say only one person be breadwinner for family e dey always dey very disastrous because all the whole problem na your neck na e go just dey everybody need to put hand together to chase poverty comot from their family if everybody just dey wait for one person to pull everybody out of poverty una go dey pull that person down now on the other hand she suppose handle this issue with her family well um rather than allowing the thing come on social media but e no get anybody e no get any family wey be say dey perfect everybody family dey a lot of families dem must get one dysfunctional something wey be sey dey go on for there so I no fit fault her for that one whatever it is I'm glad sey she and her papa don settle and dem dey in good terms una take care una